Mae cymryd samplau o gelloedd anifail a phlanhigyn ac edrych arnyn nhw gyda microsgop golau yn un o'r gweithgareddau ymarferol penodedig CBAC. Felly, mae fe'n debygol bydd cwestiwn yn yr arholiad amdan waith microsgop. Bydd angen i chi disgrifio cam wrth gam y broses o gymryd sampl o gelloedd a'r rhesymau tu ôl i rhai o'r gamau. Rhobiwch y tu mewn eich bwch gyda ffon wlân cotwm i gasglu sampl o gelloedd bwch. Gosodwch y celloedd bwch ar y sleid gwydr a chael gwaled ar ffon wlan cotwm trwy osod mewn diheintydd i osgoi halogiad. Wrth ddefnyddio piped ddiferi, Gosodwch methylene blue ar y celloedd boch er mwyn steinio nhw. Bydd hyn yn helpu ni gweld nodweddion y celloedd gyda mwy o fanylder. Defnyddiwch y nodwydd mowntio i goswn yr arwydrin yn araf ac yn ofalus er mwyn osgoi trapio swigod aer rhwng y sleid gwydr ar yr oedryn. I gael sampl o gelloedd planhigyn, byddwn yn defnyddio nionyn. Defnyddiwch efel i gasglu croen nionyn o du mewn nionyn sydd wedi ei sleisio. Gosodwch y croen nionyn ar y sleid. Enw gwyddonol am y croen tenau'r nionyn yw'r epidermis. Wrth ddefnyddio'r piped ddiferi, gosodwch hydoddiant iodine ar y celloedd nionyn er mwyn steinio nhw. Bydd hyn yn helpu ni gweld nodweddion y celloedd gyda mwy o fanylder. Peidiwch â bod yn ddiog a dim ond rhoi iodine yn eich atebion. Mae iodine yn solid ar dymheredd stafell, felly defnyddiwch hydoddiant iodine yn eich hateb. Defnyddiwch y nodwydd mewntio i goswn yr arwydryn yn araf ac yn ofalus er mwyn ysgoi trapio swigod aer rhwng y sleid gwydr a'r arwydryn. Nawr, ni wedi paratoi ein sleidiau ac ni angen edrych ar y celloedd gyda'r microsgop golau. Bydd angen ni gwybod sut i newid gwythadau'r microsgop a gallu darlunio a labelu nodweddion y gell boch a neonyn. Cyn hynny, mae'n bwysig bod ni'n gallu labelu microsgop a gallu disgrifio sut i gyfrifo'r cyfanswm a chwythad y microsgop golau. Yr hyn rydych yn edrych trwy yw'r lens y sylliadur, Fel arfer mae hyn dim yn gallu newid, ac mae gyda chwythad o deg y gwaith. Enw'r tri lens sydd gyda chôn lliwiau yw'r lens gwrthrychiadur. Mae rhain gallu newid er mwyn edrych trwy wahanol lenses. Mae pob un lens gwrthrychiadur gyda chwythad gwahanol, ac yn yr esiampl yma, gallwn ddewis o lens chwythad o bedair gwaith, deg gwaith ac ugain gwaith. I gyfrifo cyfhanswm chwythad,

Gelwir yr olwyn ar ochr y microsgop yr olwyn ffocws. Mae hyn yn gallu troi a helpu dod â'r sampl i mewn i ffocws. Yn y gwaith ymarferol penodedig, mae rhaid i chi luniadu cell boch a neonyn fel y maent nhw'n edrych o dan chwythad o 40 gwaith. Dyma enghraifft o ddyluniad o gell boch a neonyn gyda labeli. Sylweddolwch does dim mitocondrion oherwydd does dim mitocondrion i weld o dan chwyddhad o 40 gwaith, oherwydd maen nhw'n rhy fach i weld. Dyma un o'r anfanteision microsgop golau. Er mwyn gweld mwy o fanylder o'r adeiledd y gell, mae angen defnyddio microsgop electron. Un anfantais microsgop electron yw bod rhaid edrych ar y sampl sydd wedi marw. Gobeithio tro nesaf rydych yn edrych drwy ficrosgop, byddwch chi'n gallu dweud faint yn fwy mae'r gellion yn ymddangos. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych yn agosach ar gyfrifiadau sy'n ymwneud â chwyddiadau, maint y llun a meintiau gwirioneddol celloedd.